Ufanks war den Interview nach gutt gelaf, d'Journalistin war en Annie Gröben, nei beim Senner an en onbeschriwwent Blat, hat awer anscheinend déi richteg Astellung, dat hat säi Beroder op mannst behaapt, wat och ëmmer dat sollt heeschen. Si war eng reng kleng Persoun mat engem schwaarze Bob an engem vun deene risege schwaarze Brëller, déi elo Moud waren. E léift Meedchen, ma iwwerhaapt net säin Typ. Den Tom schummt sech direkt, dass e sou eppes denkt. En erënnert sech mat Schudderen un déi eescht Beléierung duerch seng zwou studéierend Duechtere wat den Thema Sexualiséierung ugeet. D'Wuert schwanzgesteiert war gefall an nach eng Rei aner Begrëffer, déi e sech fir d'éischt huet missen erkläre loossen an déi e gären erëm géing vergiessen. Virun e puer Joer hätt en dat alles nach als radikal feministesch Ideologiséierung ofgedon, mee d'Gesellschaft huet sech verännert an e wëll sech Méi ginn, dës Verännerungen ze verstoen. E wëll op guer kee Fall en old white man sinn, wéi d'Kolleegen aus der Aangler a Jeeërpartei. Jiddefalls ass em déi kleng Journalistin sympathesch. A souwäit en dat gesäit, ass heen hir och sympathesch. Si laacht em vill a wénkt mam Kapp bei sengen Äntwerten. Hee laacht zréck, zielt Anekdoten. Si spille sech de Ball zou. Doranner ass den Tom gutt. Da kënnt d'Sprooch op d'Besetzung vun der Parteispëtzt. Wat haalt Dir dann vum Carine Peters senger Kandidatur fir de Parteivirstand? Den Tom hat bal gelaacht. Carine Peters, wat fir eng lächerlech Virstellung. Do gesäit en, wéi säi Beroder, den Lucky, op der anerer Säit vun der Glasscheif seng Hand héich hält, wéi fir en opzehalen. Also schalt den Tom séier op Houschten ëm. Pardon, ech muss eng Schlupp Waasser huelen, entschëllegt e sech. Kee Problem, mir kruten och grad eng Verkéiersmeldung eran. Dem Tom seng Gedanken iwwerschloe sech, iwwerdeems en drénkt. E versicht sech u seng rezent Begéignunge mam Karin ze erënneren. Et gouf knapps geschwat, iwwer eng Kandidatur garantéiert net. Lafen an der Partei Saachen hannert sengem Réck of? Hie kuckt bei de Lucky eriwwer, dee vis-à-vis an der Regie steet a konzentréiert op sengem Handy ronderëm tippt. D'Journalistin mécht sech Notizen, wärend am Hannergrond en Jingle leeft. Hat säin Oflenkungsmanöver gewierkt? Oder hat d'Annie Gröben gemierkt, datt si hee kal erwëscht hat? Endlech kuckt de Lucky iwwert säin Handy a wénkt diskret mam Kapp. Fir friem Leit ass dem Lucky seng emotiounsaarm Aart a Weis schwéier ze deiten, mee den Tom an hien kenne sech zanter der Spillschoul. Vun do huet säi Beroder och de Spëtznumm hier, dee sou guer net bei hie wëll passen, deen awer just den Tom bei him zou benotzen däerf, fir all déi aner ass de Lucky de Lucien. Also, Här Minister, wéi ass et mat der Kandidatur vun der Madame Peters? Den Tom Hemst, Fir e puer Leit kënnt dës Kandidatur natierlech iwwerraschend. D'Journalistinnen erbréchten direkt, Déi offiziell Annonce ass elo grad iwwert déi sozial Medie komm. Zur Informatioun fir eis Nolauschterer, mee Zäitpunkt a Form si jo awer e bëssen ongewéinlech, Här Minister. Den Tom léisst sech net irritéieren. Jo, dat ass och laang parteiintern diskutéiert ginn, mee am Endeffekt maache mir eise Memberen bei der PM do keng Virschrëften. D'Madame Peters wousst awer och bis ewell nach net, ob si wierklech untriede sollt oder net. Ech gratuléieren natierlech zu dëser couragéierter Decisioun. De Lucky pecht nach ëmmer u sengem Handy a kuckt mol net erop, signaliséiert dem Tom awer duerch seng Haltung, datt d'Äntwert passabel ass. mee den Tom muss d'Gespréich séier an eng aner Bunn lenken. Dir gratuléiert zur Kandidatur, mee ënnerstëtzt also och? Eigentlech misst den Tom elo vag bleiwen, dorop verweisen, datt d'Basis de Virstand wielt an net heen, an datt en wéinst deem neie Moment fir d'éischt mol mat béide Kandidatinne misst schwätzen. Dat wëll de Lucky och, deen en duerch d'Scheif gespaant ukuckt. Do huet sech guer näischt geännert. Meng Ënnerstëtzung gëllt weiderhin dem Dany Wagner-Teufel. Si huet als Parteisekretärin wichteg Weiche gestallt a wäert déi Aart a Weis, wéi mir Politik an der Partei, an dann an eisem Land maachen, komplett veränneren. PM brauch si un der Spëtzt, fir dëse Wandel ëmzesetzen. E gutt Beispill ass d'Verfassungsreform. Komme mer dach mol op d'Wiel vun der Présidence zréck, ënnerbrécht d'Journalist innen erëm. Den Tom hat gehofft, si mam vill diskutéierten Dossier Verfassungsreform fortzelackelen. De Lucky hieft d'Schëllere wéi fir ze soen, et war e Versuch wäert. Wou war eigentlech déi richteg Astellung bliwwen, déi e versprach kritt hat? Wier d'Madame Wagner-Teufel an der Positioun vun der Parteisekretärin net vill besser opgehuewen, fir den annoncéierte Wandel ëmzesetzen? Si kinnt dach hir Kandidatur zréckzéien an der Madame Peters d'Plaz iwwerloossen. Géingt Dir se dann ënnerstëtzen? Den Thomas Baff, Wat sinn dat da lo fir wëll Spekulatiounen? En entsat en en a Black denkt en, datt d'Annie zréckgetrueden ass, iwwerdeems heen nach hei d'Schierbelen vum Karin sengem Cavalier Seul muss zesummekieren. Implodéiert d'Partei, wärend en hei am Studio hockt?